Dem baş, vê xerekê re ya dibin nav nîşana pend wate ez vê pirtûka xwe bixwînim, Pendên Kurdî. Belê dikarim bêjim, Kurd dibêjin du dîn di warekî de nabin. Çima du dîn di warekî de nabin? Ji ber ku wê xera bibe, avayî çênabe. Divêk yek dîn be, yek bihiş be. Yek got tişkî birûxîne ê din ava bike. Nabe gog her du birûxînin. Her du birûxînin avayî çê nabe di wî warî de. Tenê wê talanî bi serê wî warî diwere. Di her warî dijî em dibên di warekî de, di malekê dijî bi xwe çê nabe. Û di gava serkerder bin jî yanî berpisyar bin jî çê nabe divêk zana hebin divêk êk bihiş hebin goge çêkin û avahiyê bikin. Ji ber vê yekê dibêjin du dîn di warekî de nabin. Ya din Kurd dibêjin dinya ye hinek dikenin û hinek digirîn. Ev wek tê gotin karê dinyê ûloyî, karê dinyê tim bi dor. Caran hinek hene tu dibînî li cîkî şûnê û li cîkî kêfê. Bi vî hawiyê. Ev li gor rewşa mirovayî, li gor tiştê tê serê mirova. Hinek dikenin, kêfa wan heye, rewşa wan baş e, hinek digirîn. Mirin heye, işkence heye, sitemkarî heye, gedabûn heye, yan hejarî, feqîrî heye. Mirov wilo ne, dinya wa ye. Ya din kur dibêjin Dinya derya şîn e, teva hiltîn e. Dinya derya şîn e. Derya, hûn zanin derya behr e ne? Teva hiltîn e. Çawa teva hiltîn e? Dibêje derya çiqasî wilo Fireh e û bilind e. Gelek tişta hil tîne, radihêje, ji ber ku fireh e, dinya jî wek wê deryayê gelkî fireh e, teva hil tîne. Baş û nebaş, zengîn û geda, dîn û bihiş, her kesî radihêje, her kesî hil tîne. Yanî wek Ana Gijmerer dibêje, çima ev komkujî, çima sitemkarî, çima, çima, çima. Dinya her kesî kar rahêje û her kesî kare hilîne. Ya din Kurd dibêjin darê zorê zû dişkê. Çima darê zorê zû dişkê? Gava tu timî zordariyê li ser kesa bikî, li ser mileta bikî, li ser civata bikî, zordarî, zordarî, zordarî wê li himber te re bin. Wê li hemberî vê van sitemkara rabin. Tu bi ku carna dirêj dikib sala jî mixabin û çêbûyî jî bi sala jî zordarî û sitemkarî û bi dehê salan jî dirêj kirîyê lê di dawiyê de wê ew darê zorê bê şkenandin û bê rûxandin. Ya din Kurd dibêjin du dil bi hev re rast bin radihêjin çiyakî. Du dil bi hev re rast bin Radihêjin çiyakî. Lê aliyek din jî dibêjin dibê di do bi hev re rast bin, durist bin, yê sisiyan xwedayî. Çima dibê radihêjin çiyakî ma ew yanî tu du mirov nikar rahêjî çiyakî. Lê tê bi vê wateya ku karin gelek tiştê mezin bikin, giran bikin. Ku gavagê hevgirtin ev girîngî û başî û sûda hevgirtinê ye. Ji ber vê yekê kurd dibêjin du dil bi hev re rast bin, radihêjin çiyakî. Ya din kurd dibêjin derba şûr mêrekî dikuje, derba gotinê hezarekî dikuje. Rast şûr Derba wê yek mirov, yek mêrî dikuje. Lê gotin ji ber ku pirrî belav dibe. Gotin yan xurt be, durist be, bi plan be, bi hûnandin be, rola wê gelekî pirr e. Ev tê, tê li ser çi? Tê li ser rola gotinê, rola zanebûnê. Bê bê rola wê çiqasî girîng e û çiqas bandora wê li dora wê heye. Ev li ser a gotinê jî ya din Kurd dibêjin diravê qelb li xwedî vedigere. Dirav çi ye? Dirav mal e. Dirav mal e. Ê qelb ê ne baş. Cara divê filan kes çi qelb e ne ê kar e. Ev dibe diravê qil, yanî malê nebaş li xwediyê xwe vedigere. Çima li xwediyê xwe vedigere? Ji ber ku bê kêr e, kêr. Kêr jî, karin bê kêr jî ew jî dibe faîde em karin bêjin. Bê kêr e, bêsûde ye. Ya din û a dawî Kurd dibêjin di xwe de dibîne û bawer nake, di xwe de dibîne û bawer nake. Wek dibe nedît û dît. Yan tiştekî di xwe dibîne û bawer nake ku wilo çê bûye. Îja pozbilindî çê dibe û gelek tişt, tiştan bi xwe re dikişîne. Ev bû çend pendên kurdî û şîrovekirina wan ku şîrovekirinî din li cem we hebe, hûn karibin bêjin, ji xwe mala we ava û spas li ser vê guhdayiyê ta xelkek din hûn bimînin di xweşiyê de.